Salowmaleýkim Türkmen halkym Baryňyzyň ýetip gelen Gurban baýramlaryňyz bilen gutlaýan Allajan gowy ýyllaň biri bolsun Belalardan beterlerden özi sowýan bolsun Allajan daýjan Indi meň size bir ýüzlenesim gelýärde watandaşlar erbet erbet ýurda sögýäňiz ýurdyň içindäki adamlara sögýäňiz ol O atana biwepa edip gaýdan piderallar üçin nirede o piderallar aýdyp berjek Muhammet düýeji haramzada ogluňy sikeýin adamsy men saňa ogluňy sikeýin adamsy diýip ýyldanýan haram ýok tufaýmadyň biderek adamsy Sapar maşenik pituh maşenik haram biderek onýan gaýratly bolsaň wara agalaň öldürtmezdiň-eý bigaýrat pul üçin.

Men diňe şolara sögýän men öz watandaşlarymy sögjekgän. Sebäp diýseň olar ejeňi sken haram ýurtda abat adam goýmadylar oňa doganyňy sken it diýdiler oňa pişik diýdiler doganyňy sken onýan üýtgeşik adam bolsaňyz onýan dowum bolup gowy adam bolsaňyz ejeňiziň gamyna ýurduňyzdan gaçyp gaýdýaňyzmy hä ejeňiz sken şo wagt ýurt sizi bakaňyzam şo ýurtdyra doganyňy sken pituhlary. Ejeňiz ken siz özüňiz ýan doganyňyz ken watana doganyňyz ken seň zar etjek bolýaňmy ýa bu türkmen oglanlamyz gyzlamyzy hä men sögýän ejeňiz ken siziň doganyňyz ken pituhlary diýip sögýän siz sögýäňiz a ejeňiz ken menem sögýän şoň üçin watandaşlar meň diýjek bolýanym. Olaň gepine gitmäň, olaň-a daşary ýurtda öýi, öwüzgary, hemme zatlary bolansoň söz berdi. Olar ýurda barjak zadam ýok, olaň ýurtda it bis-bisek adam ýok, hiç zadam ýok olaň. Onsoň Amerikada-da iki sany jelegimiz bar, artistçilik edip ýören. Ony-a bilýänsiňiz özüňiz. Bisik, watan bisik.

Sen ejeňiz eken ol ejelegi. Men saňa sögýän ejeňiz eken sen ýurtda adam bogdy ýaşulylara deňeş sögen bolýaňmy sakgally. Olara ejeňiz eken sen ýurdunda doganyňyz eken köçede doganyňyz eken keçe ýazyp çaý içip bilýän sen ejeňiz eken jelew ýurdyňa bar bileň oba olara doganyňyz eken obaň toýuna ýazyna gatnaşyp doganyňyz eken sen ak pata berýän adamlar. Ejeňiz eken ejeňä bir o ýerde doganat eken sikdirip sikdirip öldürtdiň doganat eken nezip bolsa senem şo ýerde ölýäň ol ejeler saňa degişli men diýýän ejeňiz eken küntüs diýýän doganyňyz eken seň soragyňa jogap berýän doganyňyz eken pituhlor jelepleri şoň üçin watandaşlar bular ýaly samsyklara ynanmaň gaýrat ediň sag oturyň saglykda görşeliň Diňe toýda görşeliň, bynýanaklara ynanmaň, ynanmaň, ynanmaň, biderek ýurduňyza zar bolmaň, gideliň sag-amanja ýurdumyza. Sag boluň. Essalowmaleýkum watandaşlar baryň Gurban baýramlaryňyz gutly bolsun kabul bolsun eden dilegleriňiz Allajan Hudaýjan işiňiz şowly bolsun. Indi men watandaşlar size bir ýüzlenjek zadym barda şu ýerde Maksa Saparmyradow makgy maşenik pituh ganjyk şol maňa aýdýa men sen ýa üç sagatdan ýa sen ýüzüňi görkez ýa men sen ýa üç sagatdan ýa näme etjegimi bilerin diýýä ol aýdýa ine men şoň üçin ýörite ýüzümi açdym da indi şu pituh ganjyk adam üçin bar a indi indi şo men näme edýänini görjek bolýan da halkym bilen bararyn näme ederin diýýä ol ganjyk makgy maşenik Sen halkmy? Men saňa, Men seret şu söz diýmegiň sebäbi bara men arkamda halkym dur, ýurdum dur, men şoň üçin diýýän saňa makgy maşenik, pituh! Men saňa halky görkezäýerin, bolýamy makgy maşenik? Sen halk däl-ow, sen halkyň adamsam däl-ow, pituh! Sen konçny maşenik! Düşündiňmi? Ine men ýüzüm açdym indän sen eliňden gelýän gudrady görkez, pituh! Bajyňy sikeýin makgy maşenik! Men saňa şöý diýýän, düşündiňmi? Meň arkamda halkym dur, şoň üçin diýýän, ganjyk! Men seni yraryn pylan ederin diýýäňmi? Eý her kim seni ýan ganjyk däl-eý puly özüne oýnadyp berer ýan eý huýpilýot. Bolýamy? Düşündiňmi makga maşennik, pituh saňa degişli. Ýene bir gezek aýdýan her kim seni ýan ganjyk däl-ow diýýän pula özüni satdyrar ýan diýýän. Ejeň amynam doganyň se puluň wagys ejeň amynasy eken seň bergiň ber orsýetdäki ganjyk makga maşennik. Götüň barmy Orsýetden gaçyp gaýdýaňmy? Hä? Makgy maşennik saňa degişli. Saňa diýýän men pituh. Düşündiňmi? Men sen ýanak pideral maşennikler üçin wara ýurdumy halkymy ata watanymy satmaýan pituh makgy maşennik saňa degişli. Men diýen sözümde-de durýan düşündiňmi? Sen meň sikime-de saýamok. Düşündiňmi? Men seni sikimçe-de göremok makgy maşennik saňa degişli. Ganjyk Ýene bir gezek aýdýan. Düşündiňmi, Makky maşennik? Eliňden gelýän gudrat barsady görkez ine, sen meni şu wagt gözläp börsiň. Ine men saňa žiwoý ýüzümi açýan indem, bolýamy? Nirä barmalam bolsa men halkym bilen bararyn, Makky maşennik! Sen halk dä, ýene bir gezek aýdýan, pituh, maşennik!